Taiao, te pō tahuri atu, te pō tahuri mai ki te whaiao, ki te ao mārama e. Arahina mai rā tōku reo e te Kaihanga, kia mau ki te hakapono, te tūmanako me te aroha. Hei kawe mai tō tātou reo rangatira o te whenua, Te reo Maori i te reo o nga tupuna tuku iho. Ko matou nga hei paro te mita o te reo. Mauri ora ki nga teina, mauri ora ki nga tuakana, mauri ora ki a tatou katoa. Takoto te po, tuhera kau ana, haehae ana ki taku manawa i tou haerenga. Tomenemene mai te oro o tou reo, nga puma hara kia whakahurutia. He wā, he ao, i tutaki ai taua, tariā tau au wā. Hana mai i tāwhiti, a ko koe. Ko koe hokī toku whetū, toku whetu marama. Hai rērā whakangi atu ki te huingā tāngata, whakakāpatau whetu. Kua mimiti nga puna roi ma rohi rohi, taku tu kua tipu, kare ahau. Ko au to taonga tuku iho, pumau ki roto. Kia tatou nga rangatira mo apopo, tena ra koutou katoa. Ko te kaupapa o te ra nei, maku hei whakawetiweti ki a koutou e pa ana ki tetahi taitara, ara, noku toku reo, nou tou. Nō reira, he nui ngā tautohetohe mō te takenga mai o te iwi Māori. E tokomaha ngā tāngata kei te whakapono atu, i ahu mai te reo mai i mai i tētahi moutere, arā ko Hawaiki. Ahakoa kāhore ngā ahunga kei te pātahi tonu, kei te whakapono tonu ētahi tāngata ki te takutaitanga o te moutere o Te Moana-nui-a-Kiwa. Koia rā te wā i noho te reo hei reo kotahi ki tau ake ao, ki tau ake ahurei. I ngā wā o mua, i ngā wā o te, i ngā wā o mua, i ngā wā o te o mua o te tai, tai mano waru rau, kāore oku mātua tūpuna e ngana ki te mahi tuhituhi, nō reira, mā rātou e whakahūtia te tohu, Ko te taipitopito o te mahi whakairo, te mahi tāka, ngā mahi mōteatea, te hanga haka, hei whakataukī, hei pakiwaitara mā rātou whakapapa. Heoi anō, ki ōku whakaaro, i ahu mai te reo mai i a Io-matua kore, heke iho ki a Ranginui rāo ko Papatuanuku, heke tonu iho ki a rāua tamariki. Mai reira, i tukuna atu ki te moutere o Hawaiki. Koia rā te wā i noho ngā ira tangata a o mātou mātua tūpuna ki te, ki te mau te reo Hawaiki. Rā katahi i heke ki a tātou ngā uri whakatipu. I te tau 1021, i akona kia rua, 21 mano o ngā tauira ki roto, ki te reo Māori ki roto i ngā kura auraki. I te tau 1027, I piki ake ērā nama ki te tau ki te 23 mano. Ahakoa te pai o ēnei hua, kei te pātahi te reo Māori ki roto i ngā kura kaupapa. Ko te hua o tēnei, ko, kei te mimitinga te reo Māori, kei te, kei te mimiti hoki te reo o Ngāi Māori ki Aotearoa, arā, nā te reo o te reo Pākehā. Ā, nōku tōku reo nau tou, nā te mea he mita, he reo, he reo, he mana tōku nō Whitianga. He hononga ōku ki ōua kōrero kua kōrero nei e au. A, te kuti, te wera, te haua, ko Apanui e. He whakatauki, he kīwaha rānei, nā te, nā te iwi o Te Whānau Apanui. Ahakoa tērā, ae, tika tā, tika tā nga kōrero, he reo hoki tōku nō Niue, engari, ko te reo te reo Māori toku reo tuatahi, nō reira ka noho pūmau ki tēra reo nā te mea e ngana ana tāku aroha ki te reo te reo Māori. Ae. Ka kōrero Pākehā ki nga, i ngā wā katoa. Ka kore hoki te reo Māori. Engari, ka noho pūmau ki te reo Māori. Ko te reo Māori ki te kainga, ko te reo Māori ki ngā wāhi kē. Kāhore te reo Māori ki te kura i ngā wā katoa. Engari, ki ōku whakaaro, me tīmata ngā reo, ngā kura auraki, kia noho te reo Māori ki roto o tātou reo, ki roto i tātou kura. Ā, Te ngarohanga o tā tātou reo. I ngā wā o mua, kāhore ngā kaiako kia whakaae te kōrero i te reo Māori ki roto i ngā kura kaupapa. Engari, he take, he mana tāhau me tōu reo. Ina te kore te whakaae i tētahi tangata, aua hoki, me kōrero tonu koe i tōu reo. Tōku reo, tōku ohoho, tōku reo, tōku māpihi maurea, tōku reo, tōku whakakai mārihi. Ā, Ko ia rā, ia rā, ka haere au ki te kura, kōrero ai te reo Pākehā. He aha tērā? Ā, nāku, nāku i pātai ki taku kaiwhakahaere, He aha ka pēnei ai? Ko tāna ki ahau, Nā te torutoru noiho o ngā, nā te torutoru noiho o ngā tauira e kōrero ana, e kuhu atu ki te reo Māori ki ngā kura kaupapa i te tau ono, te tau whitu, te tau waru hoki. Auē tō tātou reo, auē tōku mana mauri motuhake. Nāku hei whakawetu ki a koutou. Anga atu ki ōu mārama, anga atu ki ōu wawata. Ina he reo nōu nō Niue, ina he reo hoki nōu nō Haina, nō Inia hoki, Noho pūmau ki tērā. Ahakoa te aha, nā te mea, nōku tōu reo, nōku tōku reo, nōu tōu. Ā, e whā ōku tei, ā, e rua ōku teina, e toru, e rua hoki ōku tungāne. Ko te, ko te pōtuki o te whānau, kāhore, kāhore tonu ia kua mau ki te reo o te reo Māori. Engari, kua mau ki te reo te reo Pākehā. Nāku i kī ki tōku māmā, ā, me, me whakaako koe i tau reo ki te reo, ki tōku Pōtuki, ki te Pōtuki o te whānau. Ā, kei te taumata hoki te reo o te reo Māori o tōku tuāhine, o tōku teina. Engari, ki oku whakaaro, he nui ake te mātauranga o toku tungāne ki a ia. Ahakoa tērā, kei te ngana hoki tō tātou reo ki te ao Māori. I taku, i taku whikinga ake i tēnei ao, i kuraina ahau ki te, ki nga kura e ono o te kura reo. Ko te kura tuatahi o te reo Pākehā, arā, ko te kura o Whangarei. Mai reira, i te āwangawanga ōku mātua, i te āwangawanga hoki au nā te kore i te mōhio i te reo Pākehā. Ahakoa tērā, nāku i noho pūmau ki, to, ki te reo o te reo Māori, nā te mea, ko te reo Māori tōku reo. Ā, whai muri ake i tērā, i haere atu au ki te kura takiwā o Taipa, arā, i reira ngā reo e rua, te reo Pākehā, te reo Māori hoki. I noho au ki roto i te reo Māori, ki roto i Taipuna, mō te Tahi rau. Ā, ka tae, i neke ahau ki te reo o te reo Pākehā. Anō hoki, ko tōku āwangawanga nā te kore mōhio i te reo Māori, ā, i te reo Pākehā. Pākehā. Ko tēnei tētahi whaka, ko tēnei tētahi pakiwaitara e pā ana ki tōku whānau me tōku, me tōku reo Māori. Ā, i rangona tōku koroua, a Hohe Patalamea ki te mahi i te rowirowi, ki te whakatika hoki i aua kōrero. I te ako i ōku mātua, i ōku whaea, i ngā kura reo katoa. Ā, nō reira, nōku tōku reo, nōu tōu. Tēnā rā tātou katoa.